Wonim sɛ asɛm no a Awurade faa ne ba no so kae no ɛyɛ hu. Kyerɛ sɛ ɛyɛ very serious thing o. Simple koraa.
Ɛɛ ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Ɔse aka w'adeɛ baako. Wohu sɛ Yesu na ɛkae o. Ɔse kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa na fa yɛ deɛ ɛma ahiafoɔ. na wobɛnya agyapadeɛ yɛdeɛi ɛwɔ soro. Wo wie a assignment a mede ma wo wɔ saa adwuma no mu ne sɛ bra na ɛbɛyɛ deɛi na ɛbɛdi makyi. Sɛ sɛ wote asɛm no ase? Nti ɔse ɛda so ka w'adeɛ baako ɛkyerɛ sɛ ɛɛ adwuma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ nipa yɛ deɛi ɛyɛ. Wonim sɛ yɛwɔ asɔfoɔ bebree wɔ hɔ a still ɛda so yɛ deɛi ɛka wɔn adeɛ baako. I know one pastor bi a Masa, ɛtoro, ɛtoro fitaa, fitaa, ɛnyɛ toro tuntum o, fitaa, ɛda so ka ne biribi. Sɛ ɔde aseɛ, ɔtumi ka asɛm, ɛnyɛ nokorɛ, nso ɔpɛ sɛ ɔyɛ ama asɛm no yɛ deɛn? Ɛyɛ nokorɛ. Sɛ ɔde aseɛ, ɔtumi ka asɛm yi me ma danseɛ, meanwhile asɛm no a ɔka no nso nyɛ deɛn? Ɛnyɛ nokorɛ. Sɛ wate asɛm no ase? Yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔ a wɔda so yɛ deɛn? Ɛkari biribi a aka wɔn mu. Sɛ ɛwɔ sɛ wɔto twene na wɔnya Ahenni no mu yɛdeɛ yi, awura. Sɛ wode aseɛ? Enti ano, ɛnnɛ anwummere yi no, mesrɛ wo, bɔ mmɔden sɛ wode asɛm no bɛyɛ deɛ yi, ɛbɛnante. Ɛfiri sɛ wowɔ biribi a ɛwɔ sɛ ɔyɛ deɛ yi, woto twene. Obi yɛ mma kuo panyini, sɛ wode aseɛ? Nso wawareɛ o, ɔne ne kunu daeɛ, bosome mmiɛnsa ayɛ deɛ yi, atwam, ɔnyare, aka ne biribi. Ɛfiri sɛ Bible no se. Mma mommfa mo ho nnyɛ deɛ ɛnkamkam mo, gye sɛ mo mmienu moto mo ho si hɔ deɛ ɛma mpaebɔ. So ɔte aseɛ? Enti ɛyɛ dɛn na bosome mmiɛnsa, ɛnan nie, wo ne wo kunu nnaada mma akuo pa nyini? Aka wo biribi o, wontumi nkɔtena asɔredam nkyerɛkyerɛ kɛkɛ nka nkyerɛ yɛn sɛ ɛno deɛ ɛnka hwee. So ɔte aseɛ? Naano na obi rewu. Ne ba na awu, ɔbɛpɛ bosea hɔ, wowɔ bi paa woamfa anyɛ deɛn amma no? Ɛnkaa wo biribi? Sɛ wote aseɛ? Yɛn a yɛgyina abɔntene pirikyi, yɛn a yɛtete nsɔredan mu a yɛpirikyi, yɛfrɛ yɛn ho asɔfoɔ, evangelists, prophetsfoɔ no, bebree wɔ hɔ a aka wɔn biribi. Sɛ wote aseɛ? Asɔre bi aka mpo sika de agu dɛm. Yɛ, yɛkɔ asɔre no mu kan nnipa a ɛyɛ ahiafoɔ wɔ mu a, dodoɔ no ara na ɛyɛ ahiafoɔ. Ma wate aseɛ? Nanso sika gu asɔre dɛm. Saa wate aseɛ? Na nka nnipa a ɛwɔ asɔre mu nni yie a, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ mpake sika ngu hɔ o. Saa wate aseɛ? Yɛnkaa sɛ momfa sika nhyɛ obiara bɔtɔ mu anɔpa. Nanso sɛ obi ho kyere no a, ɛtwa sɛ sɔfo tumi yɛ deɛn? Ɛboa no. Ɛtwa sɛ asɔre tumi yɛ yɛ biribi boa. So ɔte aseɛ? Menim asɔre baako bi wɔ Bɛkyɛm. Mekɔɔ Bɛkyɛm kɔ pirikyi. Masa, me pirikyi wieɛ a na papa akɔkora bi baeɛ. Ɔse ɔpɛ baabi ada. Ɛfiri sɛ ɔfiri kuro bi so na aba abɛduru hɔ. Nti me ne papa no kasaa kakra a na mebisaa no sɛ ɔkɔ deɛ asɔre. Because me memfiri Bɛkyɛm. Mekɔɔ hɔ na meyɛɛ deɛ? Mekɔ pirikyi. So ɔte aseɛ? Mebisaa no sɛ ɔkɔ deɛ asɔre na ɔkaa asɔre a ɔkɔ. Mpatsɔ ɔtse aseɛ? Ntsi ɔkã asɔr yi ɔkɔ na mesɔɔ ne nsa. Sɛ ɔtse aseɛ? Nna mede no kɔ asɔre dɛm hɔ. Glory be to God, yedur asɔre dɛm hɔ nna ɔmo reyɛ asɔre. Nna mefrɛ Elder baako na meka kyerɛ no sɛ sei ne sei na ɛyɛ deɛ ɛteɛ. Agya abɛgye adi sɛ Elder no kɔ sen sɛ obusaa papa no na ɛkɔ one hour. baabi a ɔbɛda ntie o, kɔhye sɛ obusaa papa no nkoa na ɛkɔ one hour, megyina hɔ papa no yii sika more than twenty million firii ne bɔtɔm sɛ nka ɔbɛtumi aboa papa no nanso ɛnnɛ nnipa ho ayɛ deɛ ayɛ hu, aka wo biribi? So ɔte aseɛ? Aka wo biribi? Yɛnni mu paa, wokɔ asɔre, mpaebɔ, wokɔ bi, obi ne mpaebɔ, ɔbɔfoɔ mpaebɔ, kyerɛboso mpaebɔ, sɛ ɔde aseɛ, mpaebɔ no nyinaa wokɔ bi, sɛ ɔde aseɛ, nkutoo mu ne adeade, mpaebɔ nyinaa wokɔ bi, akwankyerɛ biara wayɛ deɛ, wagye bi asi, yɛnni mu, nanso yɛka dua bɔhemaa paa ɛwɔ akɔse aseɛ, yɛwa. Hallelujah. Mese yɛka dua bɔhemaa paa wɔ akɔse aseɛ a, agya, Nyame nhyira wo. So ɔte aseɛ? Ɛyɛ wɔ nkurɔfoɔ bi hɔ a wɔn da so kura biribi mu o, a wɔ sɛ wɔn yɛ deɛ ɛgye mu. Bible no se, ɛberɛ a papa no teeɛ no, ne yɛ, ne werɛ yɛɛ deɛ? Ɛhoe. Verse twenty three no, ne werɛ yɛɛ deɛ? Ɛhoeɛ. So ɔte aseɛ? Ɛna ɔka, ɔkaa sɛ, Ah, me, odefoɔ kɛseɛ te sɛ me. So ɔte aseɛ? Obi a me ma bɔ dua gye mu post, wo na abɛtu me fo sɛ me nya duabɔ? Papa no asɛm na ɔkae no no o. So ɔte aseɛ? Obi a magye amanfoɔ kunu de asi dan. Me na megya amanfoɔ kunu gye masa oboa. Obi a matwe mpena atɔ kaa. Obi a matwe mpena bi adwuma, matwe mpena bi store. Obi a mabɔ korɔno de ahwɛ me ba sukuu. Masa, aka wo biribi. So ɔde aseɛ? Sɔfo maame woyɛ adeɛ paa ɛnso wode nwi ato anwi so ka adeɛ baako. So ɔde aseɛ?
Da biara mebɔ sɔfo maame bi mama Selina mebɔ naba so nanso sɛ ɔyɛ wiem a aka ne biribi firi sɛ ɔde nwi yɛ deɛ ato anwi so bi wɔ hɔ koraa ɔpirikyi koraa ɔmmɔ duku oh. So wate aseɛ? Ɛda so yɛ deɛ ɛka ne biribi. Yɛwɔ nkorɔfoɔ bebree hɔ a, nyamesɛm no wɔde atene wɔn mu katoo, nanso wɔn ankasa mu no ankasa no, wɔde adura, nanso wɔn ankasa mu no, ɛnyɛ deɛ ɛnyɛ nokorɛ saa.
Bible no se, Papa no teeɛ no, n'ani, n'ani, na, kyerɛ sɛ, yɛka sɛ obi werɛ ahoɔ a, masa n'anim nyinaa yɛ sum. N'abam abu.
Esu, esu o, na obiara nni hɔ a ne werɛ ahoɔ a ɔsere.
So ɔde aseɛ? Obiaa nni hɔ a ne werɛ ahoɔ yɛ deɛn? Ɔsere. Ɔse papa no tee ne werɛ yɛ deɛn? Ɛhoeɛ. Ɛnde ɛkyerɛ sɛ ɔmunae na ɔyɛ deɛn? Ɔkaa sɛ, Meyɛ defoɔ kɛseɛ. So ɔde aseɛ? Me, meyɛ ɔdefoɔ kɛseɛ. So ɔde aseɛ? Nti da biaa meka, yɛwɔ nkorɔfoɔ bebree wɔ hɔ a, Wɔn no, wɔdanee wɔn siiɛ. Wɔantɔ semɛnti baako koraa wɔ store. So wɔte aseɛ?
Ɔyɛ, ɔyɛ Ed o, ɔyɛ Dikin o, wɔantɔ semɛnti baako koraa wɔ store. Na nka bere wei mu a yɛtɔ semɛnti baako forty cedi. Obi ntumi mfa twenty cedi ntɔ semɛnti. So wɔte aseɛ? Masonni no kɔyɛ obi adwuma na ɔwe atuu na ɔkɔtɔ no forty cedi mmienu no o, na ɔno nso agye na wayɛ adeɛ ayi, ɔde agu hɔ na ɔde asi ne dan. So wode aseɛ? Yɛ, yɛwɔ kapentafoɔ bebree wɔ hɔ a, ɔka sɛ tɔ dadoa four pounds a, ɔde wine pɛ na ɛbɛyɛ adwuma o. So wode aseɛ? Three pounds no nyina ɔno nso wokɔtɔn, ɔkɔyɛ adwuma wɔ baabi. So wode aseɛ? Tutɔ dadoa wɔ kapenta no hɔ a, wo nso yɛ korɔmfoɔ. So wode aseɛ? Wotɔ ɛɛ ɛ cement wɔ mason ni hɔ a, wo nso yɛ deɛ, woyɛ korɔmfoɔ. Firi sɛ mason ni ntɔn cement. Sɛ woate asɛm no ase, ɛda so ka nnipa bebree biribi. Sɛ yɛntumi nsi asɔredan nkɛka sɛ wobɛnya semɛnte aba a, asɔredan nso, yɛsi a yɛkɔbisa bi sɛ ɔno na ɛbɛnya semɛnte aba. Ka mehu yɛ asɔre kɔtɔ semɛnte, ɛnso yɛse masonfoɔ no a mowɔ asɔre no, yɛpɛ sɛ yɛne mo yɛ meeting. Wɔn hyia wie a yɛse, mo a mobɛnya semɛnte momfa mmra. Wonyae ɔrɔ. So wote aseɛ? Nti masonni no kɔyɛ obi adwuma na ɔwe a, na ɔde aba. Sɛ ɔde aseɛ sɔfo wei deɛ na ɛyɛ fourteen so deɛ nipa no ɔse moma no twenty koraa asɔre nti ɔbɛyɛ deɛn ɔbɛgye so ɔde aseɛ nano yɛkɔtɔ bayerɛ bi wɔ dwom yɛde duru fie bra yɛpaa bayerɛ nim na bayerɛ nim nyinaa porɔ I tell you baako koraa sɛ yɛmfa nsi gya so baako koraa sɛ yɛmfa nsi gya so ɔnim paa because ɔmo ɔmo tɔn bayerɛ akyɛ no ɔfa bayerɛ no na anya ɔnim Fa de aseɛ, ɔde ne nsa bom a, ɔte mu sɛ tokuro yɛ deɛ ɛdam. Ɛwɔ mu experience.
Watɔ wakyɛ.
Fa de aseɛ, wayɛ adeɛ akwasia sɛ obiara nnim wo, nanso kwan a ɔfaa so sii dan no apata hyɛn sika, aka wo adeɛ baako. Hwɛ no yie. Fa de aseɛ, watɔ kaa ma ɔmanfoɔ twi deɛ, nanso ɛyɛ sika duro sika, aka wo adeɛ deɛ baako. Yɛbɔ wo din papa sɛ Nana deɛ, nanso wodane atemmuo ni. So, So wate aseɛ? Deɛ ɔdi fɔ no, womfa ne fɔdie mma no. Wodane atemmuo ani aka w'adeɛ baako. So wate aseɛ? Yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree a wɔyɛ mmeranteɛ papa. Aberanteɛ wei deɛ ɔdwo o, aberanteɛ wei deɛ ɔyɛ komm o, aberanteɛ wei deɛ ɔmpɛ ne ho asɛm o, nanso woda so si wi. So wate aseɛ? Aka w'adeɛ deɛ baako. Sɛ anwummerɛ yi. Ah Nyame nhyira wo. Meserɛ wo bɔ mmɔdene sɛ saa adeɛ no a aka wo no wo nko ara na ayɛ adeɛ yi. Wonim so wo ara na ɛyɛ wo yere. Ɛyɛ dɛn na ne ne bɛda a wokɔtɔ kɔndɔm? Asɔfoɔ bebree hyɛ kɔndɔm o, ɛna wɔn ne wɔn yere da. Asɔfoɔ bebree, ɛnyɛ sɛ ansɔre ma kɛkɛ o, asɔfoɔ bebree hyɛ kɔndɔm ɛna ne wɔn ma wɔn yerenom yɛ deɛn? Ɛda. Aka wo biribi. So wate aseɛ? Anka sɛ dwamanfoɔ nko ara na ɛkɔ bonsam gyam. Wo nso woka ho bi. Firi sɛ, woakɔtɔ kɔndɔm ayɛ deɛn? Ahyɛ. Na deɛ wɔbɛtɔ hyɛeɛ no, ɔno no, aka ne biribi a wo nso a wotɔn no ayɛ wo dɛn? Aka wo biribi. Drugstore mu hɔ, family planning, mpaneɛ, wontɔn bi. So wobɔ afɔdeɛ wɔ asɔredɛm? Hɛ, afɔdeɛ no deɛ woabɔ, nanso still ayɛ deɛn? Aka wo biribi. Nnipa hia dwensakyera o. Ɛda so ka yɛn biribi sɛ yɛyɛ deɛ yɛyɛ, nanso nkwaseasɛm yɛ yɛn dɛ nti, yɛn werɛ fi saa adeɛ no a ɛwɔ sɛ yɛyɛ deɛ yɛyɛ no. I tell you, Agya, wo deɛ wopɛ a yɛnka nokorɛ, na yɛmmiabie mu paa yɛmfa nsɔre mma ne asɔfoɔ binom nnyinagyina scale so na yɛnhwɛ adeɛ. Mohu sɛ, yes, nnipa wei deɛ wɔyɛ adeɛ, nanso aka no adeɛ baako. So ate aseɛ? Ɛyɛ dɛn na wofrɛ wo ho Kristoni? Nanso nipa baako koraa antumi mmue n'ano amfrɛ ɔsɔfo maame da. Oh,
a-a, agya, ɛ-ɛyɛ asɛm o. Hwɛ, sɛ yɛ, yɛ, sɛ obi yɛ kɔmfoɔ a, kɔmfoɔ teame mpo no, sɛ otwam a, obi tumi frɛ no Nana. Ma yɛte aseɛ. Kɔmfoɔ o, ne teame o, otwam a, obi tumi frɛ no Nana. Sɛ ɔte aseɛ? Ɛ-ɛ, sɛ, sɛ asɛm no a meka no, emu da hɔ? Okay, meyɛ Kristoni. So ɔte aseɛ? E Edin a yɛnim sɛ yɛde frɛ Kristofoɔ mmarima dodoɔ no ara de frɛ yɛ sɔfo. Mpa sɛ wote aseɛ? Ɛfiri sɛ Bible no kae wɔ The Book of Revelation sɛ wɔayɛ yɛn ahemmaa no deɛn? Asɔfoɔ ama hwan? Agya Nyankopɔn. Mpa sɛ wote aseɛ? Nti barima biara in Christianity is a pastor. Ɔbaa bi a in Christianity is a pastor. So ɔde aseɛ? So sɛ asɛm no a meka no emu da hɔ? Ba wo nante a me mfrɛ ɔsɔfo maame mpo da. So ɔde aseɛ? Na adwamanfoɔ ntaade a wɔahyɛ yi, hwan na ɛbɛfrɛ ɔsɔfo maame? Wokɔ asɔre paa, woyɛ adeɛ, wobɔ tɔnso deɛ, nso ataadeɛ no a wode kɔ asɔre no ɛnyɛ, ɛyɛ adwamanfoɔ ataadeɛ. Aka wo adeɛ baako. Nsɔre bi, nsɔre bi. Asɔre no yɛ adeɛ. So wode aseɛ? Go to Kenya ase Fountain Gate Fountain Gate asɔre ɛnyɛ Kenya ase nko Fountain Gate asɔre So wode aseɛ? Aka wɔn mo biribi wɔn mo yɛ adeɛ Nso dress yɛ nipa de kɔ asɔre nyɛ Oka ni sɛ yɛ sɛ wabɔ ma asɔre din Gyimi foɔ wate asɔre
Wodeɛ ɛberɛ ni ni Mese sɛ yɛampa adwensakyera kyera kwan a. Ofiri mu oo, ɔsɛe a ɛbɛyɛ deɛ yi, ɛbɛba yɛ so. Ɔse, ɛda so yɛ deɛ yi, ɛka wo adeɛ baako. Hɛ, Luke eighteen no, agya Nyame nhyira wo. Ɔse, onim sɛ wadi mmara no nyinaa so oo. Amen. Abutɔ, mmara wei, wei yɛ mmara, madi ne nyinaa so firi me mmɔfra ase. So ɔde aseɛ? Saa na ɛteɛ. So ɛka wo biribi? Ɛka wo biribi. Yɛbie asɔre yi, ɔnkɔ asɔre da. So.
Yɛbi asɔre yi o, asɔre dɛm mu nyɛ adeɛ yi, wonsi hɔ da. Aka wo adeɛ baako. So wate aseɛ? Meda bia meka o, mese wobɛtumi ayɛ biribiara bi, nanso deɛ aka wo ne deɛ sɛ woanyɛ a, ɛnwie pɛyɛ da. So, so, so wate asɛm no ase? Biribiara wobɛtumi ayɛ bi, nanso deɛ aka wo ne deɛ sɛ woanhwɛ na woanwie a,

adwembɔne nti. So ate aseɛ? Ɔde bɛma ne mpenafoɔ. Hwɛ, ɔyere, ɔne ne hann dan na motim. Nso wasi dan de ama ne mpena. So ate aseɛ? Yɛ, yɛwo obi de bɛsi nnɛ, wanya 45 years, ɔmaame mpo, ɔmaame mpo, ɔmmaa no one cedi da.
Akaw bi bio, akaw bi bi, ɔmaame a ɔwoo no de bɛsi nnɛ, one cedi, maame no nyaa bi mpo nnii da. Tena hɔ gyimifoɔ tete sika de ma mmaa basabasa saa ɔde aseɛ mese aka wo biribi nyame nhyira wagya anwummerɛ hɔ sɛ wobɛfa saa nkwagye nsɛm wɔ awurade afa ne ba so de abrɛ wo na wanante wɔ saa nkwagye nsɛm wɔ mu a I tell you you prosper ebesi wo yie wobɛdi yie saa ɔde aseɛ yɛbie ɛnte ahoɔden Sɛ sɛ woate asɛm no ase. Da na bia o, metumi de nneɛma bi toto m'abrabɔ ho na mahwɛ no yie. Ɛnɛ sɛ na meyɛ adwuma, time a nso, ntɛntɛntɛntɛntɛm na mete dabi, mewɔ adwuma bi a ɛwɔ sɛ meyɛ deɛ yi, meyɛ. Ɛno na ɛdi kan ansa na ɔyɛ ayɛ deɛ yi, aba. Deɛ, deɛ, deɛ nnipa de ama me no, deɛ ɛbɛyi ma deɛ ɛnyɛ deɛ yɛnyi. Nti ɛduru baabi na me kra sɛ, Agya, ɛha na mɛtumi ayɛ asie o, mepɛ sɛ metoa so na mekɔyɛ deɛ Awurade de ahyɛ me nsa. So wate aseɛ? Mebɔɔ so ara na ɔse agya wobɛtumi akɔ. Sɛ, sɛ wate asɛm no ase? Nso obi kɔ asuom sesei mmere ɔmmae, ɔyɛ Elder. Adɔn no ayɛ ne dɛ. Ɔ, ɔ, ɔyɛ adeɛ o. Ɔbɔ mpaeɛ a wotumi sɛ, Yes, nnipa na ɛbɔ mpaeɛ yi. Nyame wo mmoa aberanteɛ yi so, Nyame wo mmoa ababaawa yi so. So wate aseɛ? Ɛ, ɛ, ɛ, ɔyɛ adeɛ paa. Nanso ɔnka ne ho, ɔnkeka ne ho anwummeresɔrem. so. So ɔte aseɛ? Sɔfo bi yɛ adeɛ a ɔpirikyi nanso ɔntumi nsɔre ahomakye mmɔ mpaeɛ. So asɛm no a yɛreka no, ɛnnyina baabi faako? Daabi. So ɔte aseɛ?
Wobɔ ahomakye mpaeɛ mfeɛ dodoɔ sɛn ni? So da biara adwuma, da biara adwuma, da biara adwuma, wogyina abɔntene pirikyi mfeɛ sɛn ni?

So wate aseɛ? Nanso wɔyɛ adwamanfoɔ. Sɛ, sɛ wɔte asɛm no ase, wɔyɛ adwamanfoɔ.
Voice ne deɛ ɔwɔ o, ɔto nnwom, nanso adwaman ne deɛ,
ade tee no.
Sɛ wate asɛm no ase, ɔse ɛda so yɛ deɛ, kawadeɛ baako. I tell you, anwummere wɔn. Sɛ wobɛbrɛ wo ho ase na woagyae ahantan a ɛwɔ wo mu na woama wo ho kwan de ama Awurade sɛ ɔnhwɛ nneɛma bi so na ɔnsesa wo a, I tell you, wobɛsesa. Amen. Wobɛyɛ deɛ yi, wobɛnya adwensakyera. Ɛdeɛ na aka wo. Mepɛ sɛ siman mu ɛbɛrɛ no aso. Sɛ ɔde aseɛ, siman mu. wobrɛ w'akoma ase na wobɔ mpaeɛ wɔ mu baabi a wowɔ biara. So ɔde aseɛ? Na woka kyerɛ Awurade sɛ, Awurade, aka me adeɛ baako. Meyɛ dwamanfoɔ. Aka me adeɛ baako. Meyɛ sisifoɔ, Awurade. So ɔde aseɛ? Wo ne wo nua koraa kyɛ adeɛ no, wo sisi no. So ɔde aseɛ? Wo maame wuiɛ, ntoma nyinaa wo na asesae. Woafa ne nyinaa. So ɔde aseɛ? Owie na ɔyiyi dadaa no de bae. Aane, yɛkɔhwɛɛ Maame Abie nom no, nneɛma a ɛwɔ mu a ne ɔboa. Wɔyɛ aburokyire ntoma no nyinaa de asie. So ɔde aseɛ? Obi wɔ papa bank account. So ɔde aseɛ? Owuiɛ na ɔyii mu sika nyinaa, ɛna ɔno atwa ne ho sɛ bra mom yɛnkɔhwɛ sɛdeɛ papa sika no teɛ. Yɛkɔeɛ a yɛwurawuraa wurawuraa mu a, ɔno ara na asa ayɛ deɛn? Ayie. Ɔyɛ adeɛ o, ɔyɛ adeɛ, nso ɛda so yɛ deɛn? Ɛka wo biribi. Mepɛ sɛ wobɔ saa mpaeɛ wei, Owura Yesu, Agya boa me. Owura Yesu, anadwo yi nso, meda wo ase sɛ wonam wo Ba so na woakasa akyerɛ me. Mahu me mmaratoɔ, mahu me mfomsoɔ. Megye di sɛ ɛda so ka me biribi. Anwummerɛ yi nso, adeɛ biara a aka me na masɔ w'ani, Na masɔ w'ani. Owura Yesu. Owura Yesu. Boa me ahoɔden a. Boa me ahoɔden a. Mɛtumi de ayɛ saa ade no. Mɛtumi de ayɛ saa ade no. Na mayi bɔne su biara. Na mayi bɔne su biara. Adi afiri me mu. Adi afiri me mu. Meda wo ase. Meda wo ase. Sɛ woadom me. Sɛ woadom me. Na wo honhom no aka me ho. Na wo honhom no aka me ho. Na ɛfiti nnɛ rekɔ yi. Na ɛfiti nnɛ rekɔ yi. Adeɛ biara a aka me no. Adeɛ biara a aka me no. Mɛtumi agyae. Na mɛtumi agyae. Mebɔ mpaeɛ. Meda wo ase Yesu sɛ anwummere nso na mo tumi so afa wo ba so akasa. Wohwie wo nsɛm mu hwam. na emu yɛ dɛ de ama wo mma. Mebɔ mpaeɛ srɛ wo, Owura Yesu, anwummere w'asɛm akyi, nnipa bi a wayɛ krado sɛ ɔpɛ sɛ ɔsesa, na adeɛ biara aka no, Owura, fa wo Honhom no boa no, ɛfiri sɛ Honhom no nka wo ho a, nnipa ntumi nyɛ biribi biara. Fa Honhom no bɛboaɛ ne hwie gu nnipa a wɔwɔ kuro duaman nyinaa so, ɛne wɔn a wɔbɛte yɛn nka wɔ fidie biara so sɛ, Wode honhom no bɛboa yɛ na yɛatumi agyae nneɛma bi a aka yɛ. Meda wo ase, Yesu awu yɛ sɛ wadi nkonim ama yɛ. Wo din mu ne yɛabɔ mpaeɛ. Amen. Amen. Anwummere.